السلام علیکم ناظرین کیا حال چال ہے ٹھیک ہو خوش ہو ڈیلی سویل بیٹھک دے نال تیرا دوست تیرا ہوسٹ غزن فر عباس حاضر دوستو رفت عباس دا ناول نیلیاں سلاں پچھوں اج میں تاکوں ان دی دوجھی تریجھی اتے چوتھی دھری دیر گھن ویساں

ٻڈھڑے دی منگی ہوئی تھوڑی جھئیں رقم بھریندے ٻاہر نکتے تاں اڳوں ٻوہڑ دروازیں توں پہلے کھٻے پاسوں ہک کوچے دا ہک کوچے دے ادھ وچ جیندے ترے پاسوں لوکیں دیاں کاٹھ دیاں ماڑیاں ہن تے ٻال اتھاں کھیݙدے تے تریمتیں پیڑھیاں وچھا کے ٻیٹھے ہن ہک نو گزی قبر ہئی جئیں اتے ہک سنہری ڳوٹے دا ساوا اچھاڑ تے ابھے پاسوں ݙیوے رکھݨ اتے اگر بتیاں ٻالݨ دی جاہ ہئی۔ انہاں ہیر دے قصے دیاں کتاباں قبر دے دریگھے تعویذ نال رکھیاں تے چفیروں ولھیے۔ ایہ نوں گزے پیر دی قبر ہئی۔ حضرت ادم پیر شہید نوں گزا۔ ایں پیر دے آوݨ دیاں ݙساں پیڑھی پڑ پیڑھی تے سدھی پڑ سدھی پیا ٹردیاں ہن تے کجھ گالھیں اتھائیں انہاں دے کنیں وچ پئیاں۔ ہک گھر وچوں ہک ٻڈھڑا لکڑ دی ݙنگوری ٹکیندا ہویا نکتا تے ٻولیا اے نو گزا ڄݨا ہئی ہزار سال پہلے بخارے توں ملتان پڄا تے اتھائیں لڑدا ہویا شہید تھیا ہا۔ ہک تریمت پھلیں دی پچھی نال گلی وچ پج آئی تے چپ چاب قبر دی پواندی نال کھڑ تھئی۔ نرنگی اوں توں گلاب دے ڈو سیرے گھدے تے قبر دی سراندی چڑھائے۔ ہک چالیہہ پنجاہ سال دا ڄݨاں ہک پراݨے ویسپا سکوٹر تے جیڑھے ہݨ شہر وچ ٻہوں گھٹ نظردے ہن قبر دے لمے پاسوں اپݨے مکان اڳوں جنبیا تے سکوٹر کوں سٹینڈ تے لا کے در کھڑکایوس۔ اوں در کھلݨ توں پہلے انہاں کوں ݙٹھا تے انہاں ہی ٹر پیا۔ اے حضرت ادھم شہید دی قبر ہے۔ ساݙے ہک وݙیرے ایں نو گزے پیر کوں خواب اچ ڈٹھا ہا۔ اے بوہڑ گیٹ ملتان دا درکھاݨہ محلہ ہا۔ ایں محلے وچ جتھوں دے ݙو کاریگر آگرہ وچ جمنا دریا دی مݨ اتے شاہ جہان دی ذال ممتاز بیگم دے مقبرے تاج محل دی اساری کیتے ڳئے ہن، پیر ادھم شہید نو گزے دی درگھی قبر ہئی۔ ایں توں ہک ڈھیر درگھی قبر ٻوہڑ دروازے ٻاہروں ہئی۔ ایں ساڳیاں ݙو ٻیاں قبراں بیرون دلی گیٹ تے ڄال ویڑھا پاک گیٹ وچ جھالر دار ساوے اتے رتے اچھاڑیں وچ ݙینہہ سہرے ٻدھویندیاں تے راتیں ݙیوے ٻلویندیاں ہن۔ نارنگی ہک دھیان اچ پئے ڳئی۔ ہک دھاڑل شاہر دیاں کندھیاں اتے ٻوہے پیا بھنیندا ہا۔ اندرون وچ بھا دے تیر تے گولے پئے ڈھاندے ہن۔ سنسار وچ ہک واقعہ پیا تھیندا ہا جو ہک شاہر دے لوک ٻئے شاہر دے لوکیں کوں کوہݨ کیتے پڄ ڳئے ہن۔ ایں گھڑی اسمان ہک ٻہوں وݙا کھپا ہا جئیں وچ سجھ کتھائیں پھس کے کھڑا کھڑ گیا ہا تے ڈس نہ پئی پوندی ہئی جو او دھاڑیلیں دے نال ہے یا شہر والیاں دے کٹھے۔ گلیاں بازار واندے پئے ہن تے لوک اپنے ویڑھیاں وچوں

اے اندرون شہر دی ٻوتھی ہئی۔ ہک شہر دے لوک ٻئے شہر وچ اپݨا سوداگر، حاکم اتے خدا گھن کے آ ڳئے ہن۔ ہک شہر دے لوک ٻئے شہر دے لوکیں کوں ٻدھل پئے کریندے ہن۔ ہک شہر دے لوک ٻئے شہر دیاں زمینیں اتے تریمتیں دی ککھ اچ اپݨا بی چھٹݨ چاہندے ہن۔ او ݙوپہراں ویلے اندرون ٻوہڑ گیٹ ملتان نووں گزے پیر دی قبر نال ٻیٹھے ہن۔ نارنگی کوں تریہہ لڳی۔ اوں درکھاݨے محلے دی ہک ہٹی توں پاݨی دیاں ݙو نکیاں بوتلاں گھدیاں تے ݙوہیں قبر دے نال ہک تھڑی تے ٻہہ تھئے۔ نارنگی ہک بھیری وت اپݨے دھیان وچ لہہ ڳئی۔ شہر دا ٻوہا ترٹ ڳیا ہا۔ پیادے تے گھڑ سوار اندر پیہہ آئے ہن۔ شہر دے ہک سرے توں ٻئے تئیں، ہک ٻوہے توں ݙوجھے تئیں کوچے تے ڳلیاں وچ بھڑاند مچ ڳئی ہئی۔ شہر دی رکھ کیتے سپاہ دے نال نال جوان اتے ٻڈھڑے جیویں کوئی لڑ سڳدا ہا، لڑیا ہن۔ شہر دے ݙوجھے ٻوہے وی ترٹ ڳئے تے دھاڑیل چار چفیروں اندروں وڑ آیا ہا۔ ہر پاسوں کرلاٹ ہئی تے ڳلی ڳلی دا کہرام ہکی جاء کٹھا تھی ڳیا ہا۔ شہر دیاں ڳلیاں دے ݙوہیں پاسوں ہٹیاں دیاں تھڑیاں اتے لتھے ہوئے سر ہن۔ اے سب لوکیں دے شہر وچ لوکیں نال پیا تھیندا ہا۔ اے قتلام ہک جیندے جاگدے شہر اندر پیا تھیندا ہا۔ اے سب زمین دے اتے تے اسمان دے ہیٹھ پیا تھیندا ہا۔ اے سب کجھ اکھیں ہکے پھیریں نہ ڈیکھ سگدیاں۔ اے سب کجھ کن ہکیں پھیریں نہ سن سگدے ہن۔ اے جو کجھ پیا تھیندا ہا ہک جنے، ہک کتاب، ہک شہر، ہک جاہ یا ہک ویلے دی ڈس توں باہر ہا۔

ایں شہر دیاں ڳلیاں تے کوچیاں وچ خواجہ سراواں دیاں ودھایاں دے آلھݨے ہن۔ ایں شہر وچ حاکم، کوتوال، قاضی تے ملاں دا کھپارا ہا۔ اے شہر ہک ٻہوں وݙے قتلام وچ آ ڳیا ہا تے ݙوجھے ݙینہہ لوکیں دیاں لاشاں ٻوہیں تے النگاں دے نال نال سانجھیاں قبراں وچ پریچ ڳیاں ہن۔ نارنگی چھرکی گھدی تے پاݨی دا ہک گھٹ پیتا۔ ایں گھڑی محلے وچ لوگیں دی آ ونڄ ودھ ڳئی ہئی۔ او اندرون ٻوہڑ گیٹ محلہ درکھاݨہ وچ ایں شہر دے لوگیں دی ہک درگھی قبر تے کھڑے ہن جیڑھے چڑھت پڑ چڑھت مارے تے کفن ٻاجھوں پریج ڳئے ہن۔ پیر ادھم شہید نو گزے دی قبر دے اچھاڑ وچ ہک شاہر دا قتلام لک گیا ہا۔ اگلی دری نو گزیاں قبراں پچھوں لوک نو گزیاں قبراں وچ پریج گئے۔ تذکرہ نویسیں آکھیا جو شاہر ہک وڈی امان وچ آ گئے۔ تاریخ کاریں لکھیا جو ڈوہی جہنم وچ لہہ گئن۔ انہاں قبراں بارے ٻولݨ سݨݨ جرم ہکیج ڳیا۔ سو سال دے اندر اندر ایں قتلام دا چھیکڑی گواہ وی ٹر ڳیا۔ ہک قاتل پوترا پڑ پوترا گدی تے ٻہہ ڳیا وت ݙوجھا قاتل وی ولت ݙوجھا قاتل وی پوترا پڑ پوترا گدی اتے ٻہہ ڳیا۔ پچھلے قتل روحانیت وچ رل ڳئے۔ ایں شہر وچ ٻال ڄمدے، سیاݨے تھیندے تے پرنیندے ہن۔ تریمتی ڳبھ جھلینجاں تے ٻال ڄݨینجاں ہن۔ پر کہیں وی پیڑھی کوں اپݨی کہاݨی نہ لبھدی ہئی۔ اوپرے شبد تے انہاں دی ودھارت تݙ جھل ڳئی ہئی۔ لوکیں دی کہاݨی کوں پرتاوݨ کیتے ہاتھی تے گھوڑے ٹر پئے تے قاضیاں، عدالتاں تے کوتوالاں چوکیاں ٻدھ گھدیاں۔ ہر کار حاکم تے اوندے پیو ݙاݙے دی کہاݨی کوں شہر دے ہک ہک ٻوہے تئیں پڄیندے ہن۔ ایں شہر وچ ٻال دیر نال ٹردے ہن۔ ماواں ݙاݙیاں کݨک دیاں مٹھڑیاں گگھڑیاں ونڈیندیاں ہن جو ٻال ٹر پوون۔

جنہاں وچ کوئی بھاگ بند حاکم دے مخملی اچھاڑ وچ ستا پیا ہوندا ہا۔ جیندا بوہا تے گنبد حاکم دے ہرکاریاں ٹھاہیا ہوندا ہا۔ وت ٻہوں سارے ݙینہاں پچھوں ٻال چیڑی کوں چیری آہدا ہا۔ ماء پیو مزاریں تے منوتیاں لہیندے ہن۔ او گھڑے کوں گھرا آہدا ہا۔ ماء پیو واری ویندے ہن۔ او ٻوڑ کوں ٻور او ٻوڑ کوں ٻور کپڑے کوں کپرا تے نکڑے کوں نکرا آہدا ہا، ماء پیو ٹھردے ہن۔ ایہ سب کجھ ایں پاروں ہا جو حاکم دی اپݨی زبان وچ ڑ دا اکھر کائنا ہئی تے لوک تے لوک کہیں دروہ وچوں ڑے ٻولݨ توں اجھک ڳئے ہن۔ اے ڑے ہئی ایں شہر دی کہاݨی ہئی جیڑھی چھکیج ڳئی ہئی۔ اے شہر ہتھیار نہ بݨیندا ہا پر اپݨی زبان وچوں ڑے دے اکھروں لڑدا ہا۔ اے شہر تلوار نہ چیندا ہا پڑ ڑے دے اکھروں دھڄ نال جیندا ہا۔ ایہ شاہر ڑے ٻولیندیاں سر کوں تھوڑا جھیاں اچا چیندا ہا۔ ایں ڑے دے ٻولیندیاں ٻولیندیاں اکھیں تھوڑیاں جھیاں ڈھیر بک پوندیاں ہن۔ ایں اکھر دے اچاروں پیریں دیاں تلیاں تے زور ہک پوندا ہا تے بھوئیں نال ہک سانگھا گھاٹا جڑ ویندا ہا۔ ایہ ڑے اپݨے اکھروں ایں شاہر دے ملاپ دی تݙ ہئی۔ ہکڑے دا ݙیوا وسمݨ سیتی پورا اندرون شہر وسمارے وچ آ ڳیا۔ لوک ولدا نماݨا جھل ڳئے تے انہاں دا الا کہیں پاتال وچوں آندا ہویا جاپیا۔ ہکڑے دے چکݨ سیتی خلقت بھو دیاں تلویاں پوڑیاں لہہ ڳئی تے حاکم کوں حکومت کرݨ وچ ٻہوں ساری سوکھ تھئی۔ اشار وچ ڑے الواوݨ یا اکھیں وچ اکھیں ݙے کے ٻولݨ ݙوہ بݨ ڳیا۔ ہک شاہر دی زبان وچ اوندے اکھر دا قتل تھی ڳیا ہا۔ انہاں دھمیں ݙولیاں روٹیاں دی نرہاݨ کیتی۔ نرنگی اوچ دے ہک سکول وچ پڑھیندی ہئی تے اڄ اوکوں ملتان وچ تریجھا ݙینہہ ہا۔ او پہلے فلیٹ وچ ٻہہ کے دمودر داس تے وارث شاہ دی ہیر پڑھدے رہ ڳئے تے ایں ویلے ملتان دے ہک کیفے وچ ٻیٹھے ہن۔ ٻہوں ساریاں ڳالھیں وچ ݙوپہراں ڈھل ڳئی ہئی تے نرنگی دیگر تئیں اچ دا پندھ کرݨا ہا۔ نرنگی آکھیا اے شاہر اپݨی چنتا کاری دے ہک وݙے بھلاندرے وچوں انہاں نیلیاں سلاں نال ٹھہہ ڳیا ہے۔ اوں کافی دا ہک گھٹ گھدا تے ٻولیا۔ ایں چیتے دی وٹا پھیر پچھوں حاکم دا پورا جتھا ہے۔ اوندی زبان ہے۔ اوندی سرکاری تندوں ہن۔ اوندا لشکر ہے۔ اوندے کارندے ہن۔ او ملاں تے قاضی ہن جیڑھے جنہاں دا لنگر حاکم دے پچھلے ٻوہے وچوں ڈھکدے۔ او درگاہی ہن جیڑھے آہدن قاتل تے مقتول

دھاڑیل دے ہرکارے ݙینہہ لوکیں کوں چوک وچ درے مریندے ہن، کوئی ہٹک نہ سڳدا ہا۔ دھاڑیل دے جاسوساں کوں لوک سنڄاݨ گھندے ہن، کوئی ٻول نہ سڳدا ہا۔ نارنگی الوائی ایں شہر دے لوک اڄ وی ٻولیندے ہیں ٻولیندے ہوئے اڑدن۔ تے ڳالھ سݨدیں ہوئیں چھرکدن، او ٻیٹھے ہوئے تراہندن تے ٹردے ہوئے اجھکدن۔ او الوایا، ایں ساری چڑھت تے دھاڑ پچھوں ملتان دے ٻوہے ݙینہہ لتھیاں بند تھی ویندے ہن تے ݙینہہ چھڑیاں کھلدے ہن۔ ایں شہر دا اٹھ پہری ویلا نوبتاں اتے وڄدا تے لشکر دی دڑڳ نال ٹردا ہا۔ ساری رات بوہیاں تے پہرہ تے النگاں اتیں گھڑ سواراں دا گشت رہ ویندا ہا۔ اینشار دی موکلی النگ تے چار گھڑ سوار برابر تھی کر لنگھدے ہن۔ شہر راتی گھوڑیاں دی دڑک وچ سمدا تے دھمی ہاتھیاں دی چگھاڑ نال جاگدا ہا۔ شہر وچ راتی کوئی بوہے کھلیندا نہ اپنی تاکڑی وچوں جھاتی مریندا ہا۔ شہر دا اندر دا کوئی ڄݨا حاکم دی موکل ٻاجھوں کہیں کوں مہمان نہ ٹھکیندا ہا۔ لوک ݙی لاہوݨ توں پہلے پہلے گھروں درکدے ہن۔ اوں ویٹر کوں سݙیا، کافی دا بل ݙتا تے آکھیا، اڄ وی اندرون ملتان دا ڄݨا جیتئیں اوندا وس لڳے راتی کہیں کوں مہمان نئیں ٹھکیندا۔ اڄ وی اندرون ملتان دا ڄݨا جتھ ٻیٹھا ہووے ݙینہہ لانجا ہی ادریجݨ پئے ویندے تے گھر دھند رکدے۔ دمودر داس دی ہیر۔ ملتان دی اڳلی کہانی اڳلی دری۔